Апостол Павелы дыккаг фыстӕг коринфӕгтӕм Фыццаг сӕр Павелӕй, Хуыцауы фӕндӕй Йесо Чырыстийы апостолӕй ӕмӕ не фсымӕр Тимофейӕ, Хуыцауы аргъуанмӕ Коринфы, стӕй ӕгас Ахайы ӕппӕт сыгъдӕджытӕм, хорзӕх ӕмӕ уын фарн нӕ Фыд Хуыцауӕй ӕмӕ Хицау Йесо Чырыстийӕ. Арфӕгонд уӕд нӕ Хицау Йесо Чырыстийы Хуыцау ӕмӕ Фыд, Фӕлмӕн зӕрдӕ фыд ӕмӕ ныфсдӕттӕг Хуыцау. Уымӕй стӕм ныфсджын не ппӕт зынты, цӕмӕй цавӕрфӕнды зынтӕ чи ӕвзары, уыдонӕн та мах ӕвӕрӕм ныфс, Хуыцау нӕхицӕн зӕрдӕ цӕмӕй ӕвӕры, уыдӕттӕй. Уымӕн ӕмӕ мах Чырыстийы хъизӕмӕрттӕй цас фылдӕр хайджын разынӕм, уыйас нын Чырысти дӕр дӕтты фылдӕр ныфс. Кӕд мах хъизӕмар кӕнӕм, уӕд нӕ хъизӕмар у ныфс уӕ бауадзыны ӕмӕ уӕ фервӕзыны сӕраппонд. Кӕд мах бауагъдӕуы ныфс, уӕд сымахӕн ныфс раттыны сӕраппонд. Уыцы ныфсы руаджы сымах фӕразонӕй фӕбыхсут, мах кӕй ӕвзарӕм ахӕм хъизӕмӕрттӕн. Нӕ зӕрдӕуыл фидарӕй дарӕм, уымӕн ӕмӕ зонӕм, кӕд хайджын стут нӕ хъизӕмӕрттӕй, уӕд хайджын стут мах ныфс цӕмӕй ис, уымӕй дӕр. Фӕнды нӕ ӕфсымӕртӕ, цӕмӕй сымах зонат, Мах Асийы цы зынтӕ бавзӕрстам, уый тыххӕй. Мах ахӕм стыр хъизӕмары хай фестӕм, ӕмӕ удӕгасӕй баззайыны ӕнхъӕл нал уыдыстӕм. Нӕхи ӕнкъардтам афтӕ, цыма нын мӕлӕты тӕрхон рахастӕуыд. Уыцы фыдӕвзарӕны хай баистӕм уымӕн, цӕмӕй нӕ зӕрдӕ дарӕм нӕхиуыл нӕ, фӕлӕ мӕрдты ӕгасгӕнӕг Хуыцауыл. Мах кастыстӕм мӕлӕты цӕстытӕм, ӕмӕ нӕ Хуыцау бахызта, Уый фервӕзын кӕндзӕн мах ӕмӕ йыл нӕ зӕрдӕ дарӕм. Фервӕзын нӕ кӕндзӕни ноджыдӕр, сымах дӕр мах тыххӕй куы куват, уӕд. Ӕмӕ бирӕтӕ бузныг зӕгъдзысты Хуыцауӕн, бирӕты куывдмӕ гӕсгӕ ныл хӕрзаудӕн кӕй кӕны, уый тыххӕй. Уымӕн ӕмӕ нӕхицӕй мӕнӕ уымӕй ӕппӕлӕм. Дунейы, уӕлдайдӕр та сымахмӕ, мах фӕцардыстӕм хӕдӕфсармӕй, Хуыцауӕн фӕндон куыд уа, афтӕ ӕнӕхинӕй, Адӕймаджы зондмӕ гӕсгӕ нӕ, фӕлӕ Хуыцауы хорзӕхмӕ гӕсгӕ. Уымӕн не фсарм ӕвдисӕн, цы бакӕсат ӕмӕ бамбарат, уымӕй уӕлдай уӕм ницы фыссӕм, ӕмӕ мӕ зӕрдӕ дарын, мах кӕй бамбардзыстут кӕронмӕ, иуцасдӕр нӕ ныридӕгӕн дӕр куыд бамбӕрстат, афтӕ, Нӕ хицау Йесойы ӕрцӕуыны бон сымах буц уыдзыстут махӕй, мах та сымахӕй. Ӕз ууыл фидарӕй кӕй ӕууӕндын, уымӕ гӕсгӕ мӕ фӕндыди сымахмӕ раздӕр ӕрцӕуын, цӕмӕй уыл дыууӕ хатты сӕмбӕла хорзӕх. Мӕ зӕрды уыди Македонимӕ цӕугӕйӕ сымахмӕ фездӕхын, стӕй уӕм Македонийӕ ногӕй ӕрцӕуын, цӕмӕй мӕ сымах Иудейӕмӕ срӕвдз кӕнат. Ахӕм фӕнд мӕм кӕй уыди, уый мӕ рӕузондӕй у, Ӕви мӕм цы фӕндтӕ вӕййы, уыдон адӕймаджы зондӕй ӕвзӕрынц, ӕмӕ уыциу рӕстӕг о ӕмӕ нӕ фӕзӕгъын, мыййаг, Хуыцау йӕ дзырд нӕ сайы ӕмӕ ӕвдисӕн у, мах уын цы фӕзӕгъӕм, уый уыциу рӕстӕг о ӕмӕ нӕ кӕй нӕу. Ӕз, Силуан ӕмӕ Тимофей сымахӕн кӕй тыххӕй дзырдтам, Хуыцауы уыцы Фырт Йесо Чырыстийы уыциу рӕстӕг О ӕмӕ нӕ нӕ уыди, фӕлӕ ӕрмӕст о у. Уымӕн ӕмӕ Хуыцау зӕрдӕ цӕмӕй ӕвӕры, уыдон иууылдӕр Чырыстийы фӕрцы сты о, сӕххӕст вӕййынц. Уымӕ гӕсгӕ Хуыцауӕн кад куы фӕкӕнӕм, уӕд Чырыстийы руаджы фӕзӕгъӕм Амен. Чырыстиимӕ иугондӕй махӕн сымахимӕ хъару чи дӕтты, уыцы Хуыцау нӕ рахицӕн кодта йӕхицӕн. Ӕмӕ йӕ адӕм кӕй стӕм, зӕрдӕ нын цӕмӕй бавӕрдта, уыдӕттӕ кӕй райстыстӕм, уый равдисынӕн уал нын Хуыцау нӕ зӕрдӕты ӕрцӕрын кодта йӕ уды. Хуыцау уыны мӕ зӕрдӕ, ӕмӕ мын у ӕвдисӕн. Ӕз Коринфмӕ ныронг не рцыдтӕн, кӕй уыл ауӕрдын ӕрмӕстдӕр уый тыххӕй. Хъуыддаг уый мидӕг нӕй, ӕмӕ мах уӕ уырнындзинадӕн ӕлдариуӕг кӕнӕм. Мах уе мкусджытӕ стӕм уӕ цины сӕраппонд, уымӕн ӕмӕ фидар у уӕ уырнындзинад.